medafo ne mpanin kan yi wɔsi sɛ ɛyɛ wo sɛ okurom wɔ a kuro bi ɛtoa so ɛyɛ wo sɛ wɔ tumi na yɛ mmɔ kyɛm so a kaa hunu sɛ obi nso wɔ tumi ɛkyɛn wo. Na obi wɔ tumi kyɛn wo a, ɛnneɛ na hwan ho asɛm na mereka yi? Togbe kidnapɔ no ho asɛm na mereka yi. Barima akokoɔdurufoɔ a ɔnsi nsuo mu ansa na waham wo no ne ho asɛm na mereka no. Ɛnnɛ Togbe na me ne no atena afidie so a yɛbɛtwetwe nkɔmmɔ de afa Buroni bɛka no sɛ protection na yɛde ba yɛn ayɛdeɛ mu nso a, wɔse bammɔ. Ɛho hia ma wo sɛ wobɛnya bammɔ wɔ asetena mu anaa? Ɛnnɛ, yadeɛ pii na ɛnam mframa mu. Nkorɔfoɔ pii na yɛadi yɛn nya wɔ yɛn asetena mu, yɛn awadeɛ mu, yɛn abrabɔ mu ne nneɛma pii na ɛrekɔ so wɔ abrabɔ mu. Na ɛho hia ma wo sɛ wonya bammɔ bi. Wonya bammɔfoɔ bi a ɔbɛbɔ wo ho ban afiri saa afoɔ ne saa nneɛma no ho anaa? Ɛnneɛ na Togoe Kedinapɔ na merekamfo no denam ma wo. Ɔno na ɛnnɛ me ne no atena ase a yɛrehyɛ da bɛtwetwe nkɔmmɔ de afa bammɔ ho. Na hyɛ no nso ma me sɛ me a mede dwumadie yi rebrɛ woɔ, me din ne Adwoa Boakyewa. Togi, me mu akwaaba, na wo ho te sɛn? Me ho yɛ paa, wo nso ɛ?
Ɔbɔadeɛ Adaworoma, me ho yɛ paa. Na ɛdeɛn na ɛrekɔ so wɔ w'asoɛeɛ? Oh, nneɛma bebree kɔ so, nneɛma ɛkɔ kamakama, bɔne biara nni hɔ. Ɔmanfoɔ a wɔwɔ ɔhaw biara no, wɔgu so ba, nti nso yɛgu so yɛ dɛn? Ɛboa wɔn, Nyame Adaworoma. Yɛhwɛ Asantehene ayie no a, bɛyɛ Afe mu ɛ ni anaa ɛkeka kɔ bɛyɛ mfeɛ mmienu mu ni, na ayie no ase nkurɔfoɔ kyerɛ sɛ wode sekan wɔ wo yam a sɛbi wo nsono nyinaa apueeɛ. Saa berɛ a me ne wo kasa yi mpo, ɛyɛ obi nwanwa sɛ me ne wo te asiane sɛ ɛnenam social media ne mframa mu sɛ wonte ase, woatoa nananom wɔ nseɛ do. Na saa nsɛm yi a nkurɔfoɔ rekeka yi, wo nso woate bi anaa? Oh, mate bebree. That day program no kɔ so yɛ Nea na anwummere nyinaa nkurɔfoɔ a koraa wɔdi me akyi baeɛ koraa no, ebinom kɔ fie wɔsan frɛ me sɛ ah nana yɛfiri hɔ sisi a na manya call sɛ wɔawu na mesi ah sɛ yɛ nsia na ɔko mfiri me hɔ sɛ deɛ ɛkɔ yɛɛ no ayɛ biribiara wie na mɛyɛ dɛ mewu ɛ ɔsi o saa na wɔn kan na amafo si me da gyee ne nsɛnsɛm bebree nti mea me phone koraa deɛ wɔn afrɛ me a phone koraa dum a somankwa hene wɔn de pressure to no so ɛɛ wɔn sɛ nyɛma wɔn ho bi da deɛ wɔn ho ayɛ na ɛyɛ nwanwa. Obi a na ɔmo te but ɔmo nfa ɔmo nneɛ dɛ ɛho. Ɛna program adeɛ a ɛsiɛ no ɛsi wɔ dɔm ahaa dɔm nti no ɛyɛ amanfoɔ nwanwa a adomfoɔ koraa no ɔmo a na ɛtwaeɛ ɔmo a nim na adeɛ no siɛ nti no ɛyɛ a na ɔmo te obi hwɛ ɔde ɔte ɔmo se ɛyɛ editing ne nneɛma bi nti wei no akɔyɛ sɛ physical nipa gu hɔ ɛna ɛsiɛ nti ama ɛyɛ obia nwanwa na ɛyɛ tumi me me tumi a mede yɛ adwuma deɛ. Megye no di. Ɛna menim sɛ ntumi ngu mmienum ase. Ɛɛ the great kakaduka deɛ me frɛ no na ɔdi so. Nti da no a yɛkɔɛ no deɛ obiara kɔnfo biara aba a tumfo afrɛ yɛn nyinaa sɛ obiara bɛkyerɛ ne tumi. Obiara bɛ bɛboa no na deɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ biara na ɔbɛyɛ bi. Akɔnfo ahodoɔ ɔmo ba but me me tumi baeɛ no deɛ ɔkyerɛ me sɛ me yɛ no ɔno na me bɛyɛɛ a me de sekan no deɛ ɛwɔ me yam a wohwɛ a wohu sɛ yes. Nnyɛ adza ɔda edzi biara, efi sika yi so yɛ tumi. Ntsi eba saa no, eyɛ ɔmafo nwanwa a mbɔdua no yɛ. Ntsi obi nim sɛ, binom adwen yɛ hɔn sɛ, sɛ emi every every sɛ sɛ me me me mesɔre wɔ hɔ koraa mekɔ fie koraa no nnyɛ adeɛ a mɛte ase, mɛ makɔ hɔ. Nti ɔmafo dwi nsɛm bebree a wɔn si mi da gyee, wɔn de plaster ne nneɛma bebree wɔn yɛ operation. Somankwa ahe na ebi frɛ me na mese o, Nana mete ase, bɔne biara nni hɔ. Atumfoɔ nso frɛ no, ɔse sei na ɔteɛ mu se o, Nana mafrɛ Tagbo, ebi de Tagbo akasa, bɔne biara nni hɔ. Nti adeɛ akyeeɛ a mesan kɔeɛ no, ah, Adumfoɔ wɔfrɛ me sɛ membra sɛ yɛampaa sɛ biribi ansi yɛ deɛ a, mekɔ fie biribi anto me deɛ a, membra back. Mekɔeɛ, wɔn interview me a, me me meyi me funu yɛ dɛn, mekyerɛ wɔn a m'asa nyinaa huiɛ. Mesan kɔɔ Accra, wɔsan kɔ interview me wɔ Adum TV. Ah obiara ehu but still oyɛ because asɛm no siiɛ no obi a wɔn ti tv ho no a obi a wɔn ti hɔ no bebree dwane yɛ nti wɔn ho awieɛ no sɛ ma ma survive wɔ na ma survive yɛ nti no deɛ wɔn bɛ ti hɔ aframframa mi sɛ ma ewu nti ɛyɛ ampa asaa asɛm no tiɛ deɛ ampa nso no mi ti ase biribi a ntumi ɛyɛ adwuma a mi yɛ nti no. biribiara ntumi nto me sa. Nsɛ wo ho baabi a nte kyema. Dabi dabi dabi mm.
meti ase. Ahwɛfoɔ ɛne na wei mo a wei obi bɛsi afiri liga dochi waa wode w'ani ehu togui kidnapo onie biribiara nyɛ no wɔde sika abɔ ne yam ampata nte mɛ yie wɔde sika abɔ ne yam a ne nso nyina pie yie a na nkurɔfoɔ ne na mmɔntene so ka sɛ wawu wawu togui nie wɔno na ɛnam ne nate afidie so biribiara nyɛ no ne baabiara nte kyema biribiara nyɛ no. Wɔn na ɛte sɛ ɛnnɛ me ne no retwetwe nkɔmmɔ no. Yɛnhwɛ, na ɛho nhia ma nipa sɛ ɔbɛpɛ banbɔ ama ne ho? Yeah, ɛsɛ sɛ nipa pɛ banbɔ ma ne ho. Adɛn ntira?
Because wiase no, biribi a ɔbɛyɛ biara no, eh. Ewɔ nsɔhwɛ wɔ mu a, aniberɛ bɔne wɔ mu. Nti sɛ ɛyɛ papa o, sɛ ɛyɛ bɔne o, deɛ woyɛ biara no, huhu anaa nneɛma bi bɛko tia wo. Nti sɛ wowɔ agyapadeɛ bi wɔ hɔ a, ɛsɛ sɛ wobɔ ne ho ban. Ɛfiri do, wo ara wokasa nipa biara no, ɛsɛ sɛ wobɔ wo ho ban. Wo mma a wowɔ, ɛsɛ sɛ wobɔ wɔn ho ban. Ɛɛ wo fie a wowɔ mu, ɛsɛ sɛ wobɔ wo ho ban. Wo car a woyi so, ɛsɛ sɛ wobɔ ne ho ban. Nti nnipa a wote aseɛ no, ɛsɛ sɛ wobɔ. Ɔwɔ sɛ ɔnya protection.
Na hwan ne hwan na ehia saa protection yi a woka ho asɛm yi? Yɛwɔ nnipakuo bi, yɛwɔ ankorankora bi a ɛwɔ sɛ wɔhyɛ da bɔ wɔn ho ban anaa? Anaa obiara tumi bɔ ne ho ban? Obiara tumi bɔ ne ho ban. Ah, obiara tumi bɔ ne ho ban. But titiriw no, obi a wɔgye din, stars foɔ, ne mpaninfoɔ no bi no wɔn nso deɛ no hia paa because the more na wokɔ onim no anaa wogye din no ɛyɛ na nneɛma bebree nsɔhwɛ bebree ɛku tia wo nti the more na wokɔ onim no na nneɛma bi so ɛbɔ attack nti no ɛsɛ ɔyɛ dɛ wobɔ wo ho ban wɔ saa nneɛma no mu because so hu honhom no nneɛma betumi atake wo ɛna nipadua physical so no nneɛma betumi atake wo nti ɛwɔ sɛ wobɔ wo ho ban wɔ honhom mu ɔsɛ abɔ wo ho ban wɔ ɛɛ honam nti saa na ɛteɛ nti obiara betumi abɔ ne ho ban ɛna obi wɔ hɔ a ɛɛ nyame abɔ ne ho ban ansa na ɔba sase so nti ɔno saa nipa no deɛ ɔno no ɔhia ban bɔ biara Ɛna obi wɔ hɔ so before before ɔbɔ kae sɛ mekɔbɔ ho anaa mekɔtu anamɔ bi no ɛyɛ wɔ deɛ ɛtu o wɔ asase so anaa nneɛma a ɛsate wɔ wɔ life mu ɔhu sɛ nkɔ yɛ no na ɛma sɛ wotu anamɔ akɔgye protection a wode bɛ protect wɔ ho. Na mɛyɛ dɛn ahu sɛ me Nyame abɔ me ho ban dada nti menhia banbɔ biara? Oh, yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ɔwɔ sɛ obi wɔ hɔ a ɛsɛ wowɔ sɛ biribiara ntu wɔ koraa na ɛsɛ wohwɛ wo hyɛbrɛ mu. Sɛ woyɛ Kristoni koraa no a, ɛɛ, asɔfofoɔ bɛtumi ahwɛ wo star, ahu sɛ wo star no sɛ na ɛteɛ, nneɛma sɛ na ɔsɛ woyɛ, nneɛma sɛ na ɔni kwan sɛ wɔde woyɛ, mm. wote aseɛ. Ɛna yɛwɔ obi wɔ hɔ a, ɛɛ, tumi no, ɛɛ, anaa bɛtumi ayi akyerɛ wo daeɛ mu sɛ seesei nneɛma bebree daeɛ bi wɔ wo so a wonte aseɛ a, yɛwɔ mpanimfoɔ wɔ hɔ a wobisa wɔn a Wɔbɛkyerɛkyerɛ wo mu sɛ anammɔn sei na wotu anaa wo style no sei na ɛyɛ. Nti ɛwɔ sɛ wohu style no a wode ba asase so. Wohu sɛ style bi wɔ hɔ a ɛno kwan sɛ wotu anammɔn bi. Nti ɛwɔ sɛ wohwɛ wo hyɛbrɛ mu na wohu wo style no baabi a wogyina. Nti sɛ wohwɛ wo style no baabi a wogyina a, wɔbɛkyerɛ wo sɛ ɛho hia sɛ wokɔ duro so, ɛho hia sɛ woyɛ sei, ɛho hia sɛ woyɛ sei, ɛho hia sɛ, even though atadeɛ a yɛhyɛ koraa no, ɛho hia sɛ wohyɛ saa atadeɛ wei da da sei. Nti wɔ nneɛma bebree a wokɔ mu a wɔbɛtumi akyere wo. Ɛnyɛ akonfoɔ nko ara na ɛbɛtumi ayɛ. Madamfoɔ bɛtumi akyere wo. Asɔfofoɔ bɛtumi akyere wo. Spiritualist biara bɛtumi ayɛ dɛn akyere wo. Nti sɛ wosi soɔ sɛ woyɛ dɛn wohwɛ wo hyɛbrɛ mu. Na woreka ataadeɛ asɛm nti ataadeɛ a ɛhyɛ me ebia ɛnnɛ ɛnnɛ yawoɔ ɛnni kwan sɛ mehyɛ ataade wei anaa ne sɛn ho na woreka no. Yeah yɛwɔ yɛwɔ da bi wɔ hɔ a ntaadeɛ bi wɔ hɔ a ɛnyɛ obiara o yɛwɔ bi wɔ hɔ a Hyɛ berɛ a wode ba wiase mu saa na sɛ ebia Friday wonhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ anaa wonhyɛ atadeɛ tuntum anaa wonhyɛ atadeɛ yellow ɔstar no mpɛ ɔn nti no eya saa days no spirit bi huhum bi a ɛpia ba bɔ nti saa huhum no kutia saa nyama no ɛne kwan sɛ ɔyɛ wohyɛ saa atadeɛ no anaa wohyɛ nyama bi saa nti no wowɔ wonim saa deɛ no a de saa dress no ho a, wonhyɛ saa atare no. Nti ɛma ebi wɔ hɔ sɛ wohyɛ atare ebi atumi abreak wo wo favor. Wote aseɛ? Ebetumi ama wo problem bebree but wonhu physical. Wote aseɛ? Ebetumi ayɛ but ɛsɛe wo nneɛma wɔ ho kakra kakra ɛkɔ. Nti ehia sɛ woyɛ dɛ wotu saa anammɔn no. Nti wokɔ a ɛbɛkyerɛkyerɛ wo saa nneɛma nyinaa. Saa nneɛma nyinaa. Yɛwɔ nnuane bi wɔ hɔ a, de bi wɔ hɔ a, ɛne kwan sɛ wodi. Anaa nnuane bi wɔ hɔ a, ɛne kwan sɛ wodi wɔ abɔnten anaa nipa mu. Wote aseɛ? Aha, ɛno ɛnyɛ sɛ ɛyɛ bosonsom anaa ɛyɛ, ɛyɛ wo ara wode bɔ wo ho ban. Yɛwɔ banbɔ bi wɔ hɔ a, Ɛnyɛ sɛ duro kɛkɛ na wɔbɛkyekyere ama wo. W'ankasa w'anam ɔto bi na wo na wobɛtu na ɛbɛma wo sɛ wode wobɔ wo ho ban. Yeah. Mpanimfoɔ wɔ asɛm bi a wɔka, wɔse ɛdɔm ani sa deɛ wɔso ntakrakyɛ. Ɛtɔ da a celebrities, politicians, footballers, saa nkorɔfoɔ yi yɛ a na nnipa ani sa wɔnom paa. Obi bɛnya anka ɔte sɛ wɔn. Nti saafoɔ no wɔba wo nkyɛn sɛ wɔpɛ protection a, yɛ a na Wɔtaa ba mpo, na wɔba nso a, kwan bɛn na afa so yɛ ma wɔn? Oh, wɔba.
Ɛna atitiriw no, obi mu, wɔn sɛ obinom wɔ Ghana ha no, wɔyɛ sɛ nnipa kasa. Obi bi wobɛhu sisi a sɛ asimasiɛ ba Tɔgba so yi a, ɔse ɔbɛgye duro, anaa eh, adi a ɔgye no, Tɔgbe na ama no tumi na ɔde yɛ saa wei no. Ah, ɛmfa ho sɛ nnipa no eh, ɔgye ne din, anaa ɔte sei, but Ɔno no the way na ɔwɔ no nya din a ɔgye no ɔwɔ sɛ ɔprotɛ ɔprotɛte ne ho nti na ɔbaa hɔ nti saa nkorɔfoɔ no ɔmo yɛ wadwene sɛ ɔmo bɛba but nnipa akasa nti no obi wɔ hɔ a ɔkɔ outside ɛde ɛyɛ dɛn ɛbɛgye ne protection but obi wɔ hɔ nso no ɔmo ba yɛ hɔ but yɛɛyɛ hɔ no Before ɔbɛba no your time a yɛbɛma nipa no aba ɛna me me side no so no ɔreba a ɛnyɛ me fie no a meyɛ adwuma no bɛyɛ dɛn ɔbɛyɛ because fie me fie no dɔɔso ɛna baabi a mehu sɛ titiriw sei ɛreba sɛ ɛyɛ eh, footballer sɛ ɛyɛ minister sɛ ɛyɛ eh, nnwontoni biara no ɔno wɔ baabi a Me oba a mere save wɔn mo a obi koraa no ohun because ɔno no yɛ me ne mmienu ntɛm asɛm even though makɔla koraa no ohun sɛ nipa serious yɛ dɛ ɛba me hɔ nti ɔba a yɛ wɔ baabi a mebɛhyɛ makɔ piki no obi wɔ hɔ koraa ɔmo tumi akɔ ɔkɔ pie wɔ ɛyi ɔmo metumi akɔ piki ɔmo wɔ ɛɛ golden trip na meyɛ dɛ na mede ɔmo akɔ baabi a dɛ. me fie no hɔ cause me fie bi wɔ hɔ a obiara nnim sɛ ɛhɔ na mete anaa ɛhɔ no sɛdeɛ mete nti no sɛ deɛ ɛyɛ sɛ mepi kɔ no mede akɔ na deɛ ɛyɛ sɛ mekɔyɛ wɔ hɔ no yɛayɛ ayɛ wɔ time a yɛnkɔ hɔ awia ayɛ wɔ time a anadwo na yɛapi kɔ na akɔyɛ adeɛ no na obiara kɔ no baabi obi wɔ hɔ wɔn firi Ghana obi wɔ so wɔn firi Ghana ha wɔn aba nti titirifoɔ no wɔn ba a mɛboa wɔn wɔ saa nneɛma no mu yeah. te saa no te. Nti ɔmo ba saa no a, yɛ a na ɛdeɛn ne deɛn na woyɛ de ma wɔn ɛfa ɔmo banbɔ nsɛm no ho? Oh, obi wɔ hɔ a, yɛwɔ nneɛma a yɛde ma wɔn a wɔn mene. Wote aseɛ? Sɛ ɔno ankasa mpo pɛ sɛ ɔbɔ ne ho ban wɔ nneɛma bi, ebi koraa obi wɔ hɔ a, adwuma a ɔyɛ no ɔpɛ sɛ ɔbɔ ne ho ban. Nti sɛ adwuma a ɔyɛ no ɔpɛ sɛ ɔbɔ ne ho ban a, yɛwɔ nneɛma a mɛprepare ama no. Ebi wɔ hɔ a mɛtumi adware wo. Yɛwɔ obi wɔ hɔ a yɛde bɛtumi ate anwea nsuhyia a nsuo no ehuru na mɛma nipa no ayɛ dɛ akɔ nsuo no mu. Nsuo no bɛhuru saa a ɔbɛdware saa nsuo no. Nsuo ɔdware wie ara ɛbɛyɛ nwonwonwo wɔ ne ho but wo nipa a ɛnyɛ wo na meyɛ saa adwuma no ma wode wo nsa hyɛ mu dɛ ɛbɛsi o. But onipa a mede ne din de yɛ saa nneɛma no Nyankopɔn adeɛ no ɔno no bɛdware saa nsuo no a biribiara nyɛ no. Ebi wɔ hɔ a yɛde ngo de so gya so na yɛde ayɛ deɛ ɛdware nnipa no. Ɔno yɛ for sekan ne tuo ne nyamanyama bi a obi abɛtake o. Nti wobɛdware saa nsu ɛɛ ayi ngo kɔkɔɔ no na wode bɛgu fam na wode nsa bɛto mu na nsuo no ɛbɛhiti. Wode nsa bɛto mu saa na wode adware. Ebi wɔ hɔ a yɛbɛma wo aduro a wobɛmene. Ɔde ahyɛ wo yam, wo yam. Wote aseɛ? Ebi wɔ hɔ a, etumi, etumi pɛ akokɔ amono a yɛkasa na akokɔ no bɛyɛ hɔ na akokɔ no ho sɛ ɛbɛbi a wɔbɛma wa, wa, wawe. Ɛto wo wie nyina na abansere. Abansere wobɛ, wopae ma akokɔ no sɛ abansere ne dɛ. Wɔ akokɔ no yam. Wobɛmene, wobɛwi ne wei ne nyinaa. Nti wɔ kwan bebree ahodoɔ ahodoɔ ɛyɛ dɛn, ɛde ma wɔn protection. Asɛm a wɔde ba no ho protection no yɛ dɛn. de bɛ de de bɛma wo. Sɛ wo fie nso a, yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a, tum bi a wɔbɛfrɛ na yɛde ato wo fie hɔ a before wɔbɛsie wo dan no. Nti yɛwɔ protection ahodoɔ bebree a yɛde ma nnipa no. Ebi wɔ hɔ a, ɛyɛ kawa, ebi wɔ hɔ a, ɛyɛ w'atade a wohyɛ nti ɔda ase a wobɛhyɛ atade no ayɛ wo nyama wɔ dɛm woyɛ wia no wosan de atade ahyɛ ho nti yɛ kwan bebree even though asɔfofoɔ wɔn nyinaa mu ohia protection yɛyɛ ma wɔn nti sɛ adwuma a ɔyɛ biara no a onipadua no ɔsɛ ohia protection yɛ wɔ nyama bi a ɔde ma ɔde tu ɔkan mu sɛ akorɔmfoɔ ntumi wia ɔhan obi wɔ ɔspake kan no kɔ ɛnyɛ ɛnyɛ electronic kan biribiara nso ɛyɛ tumi. Ɔde car no rekɔ a car no gya no bɛdum ɔntumi mfa nkɔ nti wɔ protection no kwan bebree. Na kyɛ sɛ asɔfoɔ nyinaa ba bɛgye protection no bi. Oh wɔn ba wɔn ba ɔkita ɔkita ntumi no ɛde yɛ adwuma nso ɔsan hia protection. wɔ no because ɛnyɛ nneɛma nyinaa na wobɛtumi ayɛ ɛnyɛ nneɛma nyinaa ɛna wobɛtumi ayɛ nti no wohia nneɛma bi sɛ wonni bi a wɔ sɛ wokɔ wo nyɔnko bɛyɛ a ɔwɔ bi hɔ na ɔde ama wo sɛ mehia saa wei no na ɔde ama wo nti wɔn nyinaa obiara ni wɔ wiase a wɔ sɛ ɔyɛ adwumani na ɔntumi ɔmo mba yɛ hɔ wɔn nyinaa ba ba yɛ hɔ. Na adɛn na nkurɔfoɔ kɔ kɔgye protection anaa bammɔ no? Ɛɛ sɛ nyɛma ekuta wɔn pɛ sɛ onum no bɛgu ase anaa biribi mbɛtu wɔn nti na wɔgye protection no because ɛɛ even though sɛ woyɛ odwuma sisi ana wɔnbɔ odwuma ho ban edwuma bɛtumi egu wote aseɛ sɛ odin edin na ogye a odin no bɛtumi akɔ fam nti sɛ wɔngye saa protection no a ɔna ɔte hɔ kɔ a obi wɔ hɔ a ɔsi biribi ani hɔ nti nyame ahyɛ no dada ɔn. Fine Nyame ahyira wo but ɛsɛ wo san woba sase so nso wo san ɛfɔ so ɛhyira wo ho anaa ɛbɔ wo ho ban nti no sɛ wo ba saa no a ɛsɛ wo protect wo ma protect wo hwɛ wo hyɛ bere wo sɛ hia sɛ wo yɛ protection deɛ ɔsɛ wo yɛ protect sɛ ho hia so a no ɔyɛ deɛ wagya nti sɛ Nyame hyira wo so a deɛ deɛ ɔbɛyɛ Nyame ɛna ɛma wo ba no protect ɛma protection asan wo ba sase so a Deɛ woyɛ wobɛyɛ biara no obia obia attack wo koraa ɛnyɛ yie ɛna wo so ɔni kwan sɛ wokɔ duro so wokɔ duro so a wokɔgye duro koraa nyɛ yie wote aseɛ nti no ɛyɛ sɛ wonya protection because wonya wonni protection wowɔ na wonya protection ɛyɛ te sɛ nipadua koraa normal person na woyɛ wote hɔ kwa yɛ a wɔn ho obi ambata wo na wonni obi a akwadaa biara bɛtumi a ayɛ deɛ wopɛ akyerɛ wo mm. but obi ta okyi a wobɛhu saa nipa no wɔbɛsoro sɛ daabi mede me saka wei no a biribi bɛyɛ dɛ bɛtumi nti ne kwan sɛ wobɛtumi abɛn but wo nso wote hɔ koa deɛ a ɛte sɛ ɛfie a na dan a ne mu bie da hɔ a obi atumi wura mu bi wogye aseɛ nti no ɛhɔ safe biara nni hɔ

Adeɛ no ba no asa no kyi. Ɛba no asa no kyi no, biribiara ntumi nyɛ. Ɛntumi nsɛe no. Nti bammɔ no, ɛwɔ sɛ meyɛ no baako pɛ, anaa prɛko pɛ, anaasɛ berano berano bi no, ɛwɔ sɛ mebɛ, mebɛkanyan mu. Ɛɛ, Bible no, wohu sɛ, woma, sɛ wokɔgye tumi no a, wohu sɛ, te sɛ woba me hɔ bɛgye tumi no a, ɛsɛ sɛ wohu sɛ, wo sɛ wokɔ hwɛ akyiri hwɛ tumi a wokɔgye anaa protection no woyɛ no, ɛyɛ adwuma, na wobisa ase. Wote aseɛ? Sɛ wobisa ase na wɔgye me die a, saa protection no, Wo ma sɛ wo ba sɛ wo fa sɛ meyɛ wo godfather wote aseɛ nti wo ma sɛ wo ba sɛ wo ho meyɛ wo nana mpɛ sɛ ma me bi mɛdware ma me bi mɛtafere wote aseɛ ɔno saa na ɔkae wo but woyɛ no saa kɛkɛ na wo forget a ɛbɛtumi ama sɛ ɛkwan bɛtumi ada wo ho kakra bi na biribi abɛyɛ dɛ abɛwura mu. Nkyɛ any time biara no ɛnyɛ sɛ force but ɛberɛ bi ɛberɛ bi a two years later three years later wobɛtumi aka anaa sɛ phone so koraa wofrɛ wo godfather a because nti obi wɔ hɔ saa mpanyinfoɔ a wɔn wɔ nya obiara wɔ ne godfather wote aseɛ obiara wɔ ne spiritual father nti bibi anaa ɔda koraa na ɔnda hɔ ɔsɔre yie a wɔsɛ wofrɛ ne spiritual father ka kyɛm sɛ sei ɛna ɛkɔ so wɔnhwehwɛ mma no Wo te aseɛ? Ne nyinaa yɛ protection nti no any time biara no biribi retouch ma wo ho a nipa no bɛtumi ayɛ deɛ ahu yeah. Wo sa sa di obi akyi na ɔbɛyɛ protection no a na ɔnwu da anaa sɛ sɛn? Oh ɔbɛtumi awu but yɛn yɛ krom yɛwɔ nneɛma wɔ hɔ a amanfoɔ yɛ a. Yɛwɔ boɔ bi a ɔmene, ɔmene for some years. A mepɛ sɛ menya hundred years, mepɛ sɛ meyɛ one twenty years, ɛno wɔ hɔ. Ɔte aseɛ, ɛyɛ yɛ nana mo yi so. But ɛɛ yɛwɔ age bi a sɛ ɔdu ansa na ɔyɛ saa adeɛ no. Yɛwɔ age bi because in case sɛ ɔyare na ɔbɛwu a. Ebia nnipa foforɔ na ɔbɛdi bɛsesa wɔn wura mu woyɛ ade sɛ wobɛka sɛ ɔwu ɔwu a wɔbɛ sɛ ɔne wɔbɛhu sɛ adeɛ bɛkyi no ɔsɔre ɔho yɛ dedenden ɛyɛ ayɛ na nanom yɛ saa deɛ no ɔno wɔ hɔ but protection no woyɛ na tam so sɛ nyame afrɛ wo a a Wonni biribi aka. Wote aseɛ? But me eh, saa eh, protection a mɛka sɛ ɛboɔ no deɛ no, me mentumi nkyerɛkyerɛ mu bebree but menim sɛ ɛwɔ hɔ. A ah, me me ne bi but menim sɛ me oluma no me nananom bebree nipa bebree wɔn ti hɔ nnɛ a ah, mede nkurɔfoɔ yɛ dɛ ɛkɔ wɔn kɔ gye saa nyama no. Nti sɛ wuo no ba deɛ wobɛwu but yɛɔdu baabi so wɔ hɔ a sɛ nyame no nso no ɔno ne tumi wɔ hɔ wote aseɛ nti ɔno saa nneɛma nyina mɛka sisi ano ɔno na abɔ saa nneɛma nyina wɔ hɔ nti ɔno nso megye sɛ ɔno nso boa bi a wobɛtumi ama ɔkɔ nti nti ɔno nso wɔ hɔ a ewuo ba a obetumi ayɛ dɛn a survive ho?
Obi yɛ protection no a na banbɔ no a nsunsuansoɔ bi wɔ akyiri me mabɛyɛ awie mento mu mento madwene mu nna anaasɛ mɛnya nsunsuansoɔ bi wɔ akyiri. Dabi protection no nni saa nsunsuansoɔ biara wɔ ho. Biribiara nni hɔ saa. Ebi na sɛ ebi a na nipa no protection a ɔde ma wo na ɛbɛ yɛ nipa ho nneɛma bi wɔm prase bi wɔm deɛ a ɔho sɛ obi ɛso obiara ne ne tumi a ɔde yɛ ne dwuma ɔte aseɛ obi wɔ hɔ a ɛne tumi a ɛkita no no ohia mogya Onipa pa so na wɔn de yɛ wɔn de di tra tumi no. Ɔno saa nneɛma na nipa a wɔbɛ gya nneɛma a tumi a wɔbɛyɛ bia na wɔhu sɛ nipa ho nneɛma ka ho bia no ɛyɛ adwuma ɛyɛ powerful paa but ɔno ho nkyerɛ akyiri akyiri ne asɛm wɔ hɔ sɛ bibi saa nyɛ bibi saa deɛ asɛm bia ne hɔ but mimi side no deɛ protection wɔbɛgye bia no bibia ne kyerɛ but obi deɛ mini sɛ ne teɛ.
Te sɛ nnɛ obi rehwɛ wo na wada mpan, ɔnni banbɔ biara akata ne so a, ɛdeɛn na aka kyerɛ no? Oh, obi wɔ hɔ na ɔnni banbɔ a, banbɔ no hia. Ebia ɛnnɛ deɛ wobɛyɛ free, wobɛsere kamakama, but wonni deɛ ɛbɛsi wo akyena. Wote aseɛ? Wobɛsere, wobɛka sɛ me menni haw. Wohu sɛ nnipa bebree wɔ hɔ a, asɛm ntu wo a, Deɛ ɔpɛ biara ɔbɛtumi aka. Obi nyɛ n'adeɛ koraa no a, ɔbɛtumi aka nsɛmfunu biara de akyerɛ no sɛ adeɛ wei koraa a ɔyɛ koraa no mfaso biara no so dɛn nti na ɔyɛ sei. Ɔbɛ jealous no saa but ɛbɛdu osuo a sɛdeɛ ɔbɛhu bɛhu sɛ ah adeɛ wei no mayɛ no sɛ mfaso wɔ so. Oh. Obi tumi ka saa nkenseɛ sɛ akɔmfoɔ yɛ te sɛ deɛ ɛyɛ no kwasiasɛm dɛndɛnsɛm bebree. Enya nduru so, oduru so a ɔna obohu sɛ adeɛ a woyɛ yɛ no adeɛ pa. Nti wo a wo ni protection no fine, wo fa no sɛ obi ɔwɔ a, ya ɛduru do yɛ nipa dua koraa no yɛwɔ duro bi wokɔ hospital a woka sɛ start use so duro yɛ obi a ɔyare o, ahaa ɛno nso nyinaa yɛ protection wobɔ wo ho ba sɛ hu sɛ yare wei no ɛmbɛ ɛmbɛ ɛmbɛ tackle nti wo nu duro wei no a wonya yare wei. nti no wo but wo twɛn na yare no bɛkyi ansa na wɔbɛyɛ yɛ ana bɛyɛ kɛse nti sɛ wo wɔ hɔ wonni protection deɛ a bɔmmɔ no pɛ protection ɛyɛ protection no ɛwɔ mu ahodoɔ nti deɛ wohu sɛ ɛno na ɛfata anaa deɛ ɛno hu sɛ ɛno na ho problem na ɔwɔ a wodɔ kɔgye obi anka sɛ kɔgye adeɛ kakraka nkɔto fie na wɔsom obi anka sɛ kɔgye bosom na ɛsom Yɛwɔ duro wɔ hɔ a wodware. Wote aseɛ? Muslimfoɔ wɔ ayi bi a wɔtwerɛ. Wɔtumi ama atwerɛ bi ama woadware. Ebiara wɔ ɔkwan a wɔfa so nti sɛ Muslimfoɔ hɔ na wɔbɛkɔ o, sɛ sɔfofoɔ na wɔbɛma wo ɛno te hɔ yɛ wɔbɛdware o, ne nyinaa yɛ protection. Ne nyinaa yɛ protection. Because of protection na wɔbɛhu deɛ nti na deɛ adekorɔ protection a wɔhia no wɔbɛka akyerɛ nipa no. Sɛ mehia protection wei sei. Mempɛ sɛ beefoɔ bɛha me. Mempɛ sɛ obi bɛtwi me duro. Wote aseɛ? Mempɛ sɛ obi de n'ano bɛdi m'akyi. Ebi a wadi m'ade mogye ho adwemmɔne biara no, back to sender, ɔnkɔ no, ɔnkɔ no so. Ɔnkɔ nkɔ mmɔ so, ɔmmɔ ne tiri so. Ah, nti no, ɛno saa no, wo use saa protection no for saa nneɛma no. Ɛno nkyerɛ sɛ woakɔgye duro. Sɛ yɛyɛ duro na yɛbɛpusa ama wo a, yɛbɛpusa duro ama wo. Woka bɛka w'anom asɛm a agu so. Asa na yɛyɛ nneɛma a yɛnim no de yɛaka ho ama wo na yɛayɛ ama wo. Nti wo w'anom asɛm no ho protection na yɛyɛ dɛn? Yɛbɛyɛ ama wo. Obi akɔ baabi akɔyɛ bi na anyɛ yie nti ɔhu no sɛ kɔmfoɔ biara nni bammɔ. Saa nipa no rehwɛ wo saa berɛ yi a, ɛdeɛn na aka kyerɛ no sɛ wobɛtumi ayɛ ama no? Oh, nipa kɔ baabi na wokɔ baabi na wotumi yɛ biribi san yɛ yie a, worebra tɔgbekɛ na akɔ aso yɛ. Ahaa Ella stop sɛ woba a na medeɛ meyɛ ma wo nyɛ yie a wodɛ pɛ baabi tra menkɔ baabiaa bio Nea sɛ deɛ wobɛyɛ biaa no ɛnyɛ ni ɛnyɛ yie baabia wobɛda no hɔ ne deda gyesɛ deɛ aka no deɛ wohwɛ Nyame nim nti memem hɔ deɛ yɛ last stop baabi a wokɔ biaa deɛ adeɛ no deɛ wopɛ no yɛ wobrɛ ɔyɛ na sometime no so no wobɛkɔ nsuo mu a wobɛtia nsuo fi mu ansa na wobɛkɔ abɛsesa nsuo mu saa na ɛteɛ nti no abɔ mu abu sɛ woakɔ baabi a anyɛ yie nti no wonkɔ baabi a bio dɛ wokɛ na akwa so yɛ deɛ woba a wo last stop no no wopɛ protection o sɛ wopɛ problem bi a ɛha wo sikasɛm bi na ɛha wo odwuma bi na ɛnkɔ yie o sɛ biribi na ohia firi obi hɔ o sɛ onipa bi na ɛyare o wɔn ato no duro o wode woba ama so yɛ a biribiara bɛyɛ bɛtwa na wayɛ ok na sɛ dabi wɔ hɔ a wobɛ da tɛgbe ase me me nkɔɔ deɛ wo nni problem wo nni problem koraa problem bia ɛha obiara na wɔntumi ama na metumi anyɛ ama wo deɛ na ɛkyɛ sɛ ano sɛ po problem no so no problem no so ɛsu koraa no a ɛbɛyɛ nana mu no nana mu wɔ hɔ na nyame so wɔ hɔ nyame ta akyi nti no ɛbɛbɔ ɛbɛtra ase abɔ ho mpa yɛ ama wo na wo kasa ho abɛtɔ Ɔyɛ biribiara o. Sɛ awɔ asɛm mu na ɛha wo o, biribiara a wobɛhia biara wode bra, mɛboa wo, wonni problem biara. Saa na meka no tra no, saa na mɛyɛ ama wo so ɛbɛyɛ wo nwanwa. The way na wo ho tumi tena baabi, ɛyɛ anwonwadeɛ, ɛtumi de sekan wɔ me yam, ɛtumi yɛ nneɛma, ɛtumi kyɛ me biribi no, me ba a, saa na mekasa kyɛ to me no so, ɛno nso tumi yɛ dɛn? Ɛyɛ saa adwuma no.

akra Hebron wodu hɔ a frɛ Tɔgbe Kadunakpo sɛ woba hɔ. Mesi akra po wɔn atwe me ara menim sɛ wɔn abrɛ sisi a wɔn atwe wɔn atwe me atwe me atwe me deɛ wɔyɛ na wɔn ni abrɛ menim sɛ wɔn ni abrɛ ampa ɛna dodo no ara so wɔn firi akra ɛba de biara nti wɔn apɛ baabi ama me wɔ akra hɔ a sisi a no me wɔ akra Monday to Wednesday meyɛ three days wɔ hɔ na deɛ aka no ma bɛyɛ wɔ Kumasi.

Dwom a wɔbɛto no. Ɔhaw biara, biribiara a ɛhaw wo biara no, mɛmpa aba. Mɛnyɛ w'adwene sɛ makye ara abrɛ, na menni biribiara kɔ, menni gyidie biara bio. Wobɛkɔ asɔfofoɔ? Daabi. Wobɛkɔ Mallam? Daabi. Kɔmfoɔ? Daabi. Still, mehyɛ wo nkuran sɛ tumi wɔ hɔ. Wobɛdu Togo Kɛdɛn Akoa so yi a, megyiri sɛ. W'ani bɛgye, wobɛsere akɔ fie. Wobɛsere, wode sedeɛ, wo ba na woresu nso wode sedeɛ na ɛbɛkɔ fie. Togo ebia na obi yɛ fidie rekɔ akyire nti ebia na obi wɔ amanɔne ɛna ɔrehwɛ wo a, wɔse Togo koraa ɔwɔ website bi a mɛtumi akɔ hɔ asɛɛkye na mahwehwɛ no anaa? Aah, website no yɛtwerɛ nyinaa wɔ aseɛ, ɛyɛ togokenakpɔ org. Woguagua a, wobɛhu me program program a meyɛ ne me me me videos nyinaa wobɛhu wɔ hɔ. Ɛna wo pick numbers no nso a, wopɛ sɛ me ne wo bɛkasa personal a, frɛ me. Mɛma wo saa personal number. Number no memfa nto dwa. Mm, memfa nto dwa. Mm, memfa nto dwa, yɛwɔ hɔ. Ɛnyɛ saa wo nna sɛdeɛ nkurɔfoɔ bɛsi afrɛ woɔ no. Memfa nto dwa. Nti number a wobɛfrɛ no, sɛ wowɔ asɛm baa yɛ wowɔ amɔne, ɔno yɛ amɔnɔnifoɔ. ɔyɛ no nti no ɔno wo a wo wɔ outside nko ara na ɛbɛtumi a wɔn bɛtumi ama wɔ saa number no nti wo wɔ wɔ outside biara no wo frɛ a wo kɛ sɛ mi wɔ mi firi country wei mi kasa firi country wei nti pɛ sɛ mi nso bɛ bɛ kana kɛnɛnafo bɛ kasa pɛsɛn a wɔn de number no yɛ ɛbɛ ma wo saa number no yɛ whatsapp number wo pɛ a wo bɛtumi akasa video call because nipa bebree na di mi din kɔ tena facebook mm. sɛ mi na mo fɛ tɔ bɛ kɛnɛnafo a wɔn de mi pictures mm. egu hɔ. Wote aseɛ? Wɔn de pictures no gu ɛfrɔdo amanfoɔ nti make sure sɛ wowɔ amanɔne na wopɛ sɛ ɔsɛn ne sika bi a wohu tɔgbe kidnapɔ ne picture anaa me n'anim a me ne wɔn akasa physical nipa bebree ɛyɛ nwanwa sɛ mehyɛ tokron baabi ya mekasa a obiara nim nipa nya ho me nim o ohun anom sɛ a. Nipa kasa wɔ sɛ tɔmu kɛnyina kɔ voice. Nipa bebree sɛ di mi voice. Ah mi kasa. Ɛyɛ mi sɛ mi twi ni nti na ɔmo si mi gu mi ti gu mi de mu. Nti wɔn hia obi wɔ kɔ ɔfrɛ mi ɔho sɛ mi a na mi no ne kasa. Nti mo ma mo nu nda hɔ saa nyɛma no ho. Ah o pɛ so a o frɛ so a. make sure sɛ sɛ wonni ghana wonni sɛ wontumi ba soɛ hɔ a because me mentra hotel ɛyɛ adwuma mewɔ me fie a meyɛ me adwuma mm. nnipa bebree wɔ hɔ a obi frɛ sɛ bra hotel a ɛnyɛ togbe a mɛnyɛ yi ɛna obi wɔ hɔ a sɛ ɔnya ho ne fie ɔsi sɛ ne sika a mm, mensɛ ne sika deɛ ɔbɛyɛ sɛ bra me fie mm. wontumi ba me fie wɔ abɔne ne wontumi bra me fie a soma wɔ nipa bi sɛ ɔmmra sɛ wonim sɛ wonya mpɛ sɛ wopɛ sɛ woyɛ business director fɔ so sɛ me ne wɔn kasa voice message anaa video call me me number na wɔn de bɛ ma wɔn no mm. ɛyɛ whatsapp number nti saa whatsapp number no video call na wɔn de dɛ yakasa afra mi na wɔn bɛka deɛ ɛbɛyɛ nyinaa mm. yɛyɛ biribi awie a sɛ nneɛma mi bɛ hia ama a mɛ posto ama wɔn ma mi address. Nuapo sia ma no dwo Tobi meda ase meda ase mm Tobi kidnapo ɛna ɛnɛ me ne no tena ase a yɛatwetwe nkɔmmɔ de afa protection bammɔ bɛn ɛna wo hia a wakyinkyin awoɔ ntwɛtwɛdɛ a wo nya ɛnɛ nipa baako pɛ na me kamfo de ama wo Tobi kidnapo baako pɛ bɛrima wo nsi nsuo mu ansa na waham wɔse mo w'ani nna hɔ Nhwɛ mma obi nka sɛ, Fa sika brɛ me, meyɛ me sei. Wode kɔ a, nipa no ɔbɛgye adi, nso ɔhaw no a wode kɔ no, ɔrentumi nsɔ ano mma wo. Ɛno nti sɛ nnɛ wopɛ obi a ɔbɛsɔ ɔhaw no ano ama wo a, ɔno ara ne Tobit Kidnapɔ. Ɔwɔ Nkran, ɛyɛ Hebron. Wɔsan nso wɔ Asante Ahyem atwedeɛ wɔ Kumase nso. Nti hwɛ, wodeɛ hwɛ wo TV no ase, numbers no a ɛwɔ hɔ no, yɛakyekyɛ no akuakuo. Asante Akyem deɛ wɔ hɔ, Kumase deɛ wɔ hɔ, Nkran deɛ wɔ hɔ. Nti baabi a ɛbɛn woɔ no, fa hɔ number no frɛ. Na wofrɛ a, Wo nsa bɛka to obekidnapfo na wo ne no atwetwe nkɔmmɔ, na mmoa bi a ɛsɛ fata a ɛwɔ sɛ ɔde boa wo no, watumi de aboa wo ama wo nso wo ho atɔ wo. Me dɔfo, meda wo ase sɛ ɛnnɛ nso wohwɛe amammerɛ dwumadi a yɛde firi Adom TV brɛ woɔ no. Meda wo ase sɛ ɛnnɛ wohwɛɛ me. Da sɛ ɛnnɛ mɛsan ne wo ahyia. Me din ara ne Adwoa Boakyewa.